Claire Einor ydw i, pennaeth Ysgol Min y Ddôl yng Nghef Mawr. Ysgol cynradd ydyn ni, cyfrwng Cymraeg gyda 115 o blant. Mae Ysgol Min y Ddôl yn cyfathrebu cynnydd y plant efo'r rhieni adre drwy um, amryw o o wahanol ffyrdd. Un o'r ffyrdd da ni'n gweld sy'n fwy alwyddiannus yn fan hyn ydy drwy uh, platfform portfolio digidol. Mae'r plant yn ddyddiol yn tynnu lluniau o'i gwaith nhw a mae heina wedyn yn cael ei rannu efo'r rhieni adre a dyma mae'r rhieni'n gallu ymateb i be maen nhw'n weld a hefyd mae'r athrawon yn ymateb i'r gwaith sydd wedi cael ei rannu. Felly mae'r rhieni yn gallu gweld yn syth bod yr athro'n ymateb, wedyn wneith y plentyn yna fynd yn ôl ati, gweithio ar y targedau a ail postio y gwaith sydd wedi cael ei datblygu. A da ni hefyd yn rhannu pethau ar ein tudalennau um, cymdeithasol. Felly mae'r rhieni yn hollol um, ymwybodol o beth sy'n be sy digwydd yn yr ysgol yn ddyddiol. Da ni'n hollol agored ag onest efo nhw. A Ie, mae hynna'n helpu'r y plant datblygu ymhellach. Mae'n e app cyfarthrebu maen nhw'n defnyddio. Mae hwn yn dod... Fedrwn ni defnyddio hwn yn bob diwrnod os maen nhw'n wneud. Mae'r plant yn dangos gwaith maen nhw eisiau dangos, os maen nhw eisiau rhoi gwaith nhw yna, os maen nhw eisiau siarad am beth maen nhw wedi wneud hefyd, so nhw'n gallu gwneud voice recording drosodd. Mae'r athrawon yn gwneud negeseuon o hyd ar hwnna, cos mae hwnna wedyn yn dangos, da ni mewn cysylltiad, Mae yna hefyd Facebook, maen nhw'n defnyddio, mae ar gael fel bod neb arall yn gallu gweld, so mond y rhieni sy'n gweld hwnna. Mae hwn yn dathlu i'r plant mwy na unrhyw beth. Mae yna negeseuon a dathlu beth maen nhw'n gwneud. So fedrwn ni weld o wythnos i wythnos be maen nhw'n gwneud, sut maen nhw'n gyrru mlaen. Fedrwch chi gweld gwyneb nhw ar Facebook, mae'n ma wych i weld. Yn ysgrifenyddol, dyn ni'n credu bod cysylltiad y rhieni gyda ni yn holl bwysig iddyn nhw deall yn union lle mae plant nhw rwan, lle maen nhw wedi dechrau, a wedyn y gobaith i'r dyfodol o lle nawn nhw gyrraedd wrth i addysg nhw yma yn Ysgol Minyddol. Tybed, beth sy'n bwysig ydy y cynnydd unigol y plentyn. Felly dyma lle oedd eich plentyn chi ar ddechrau'r flwyddyn, a dyma y cynnydd maen nhw wedi gwneud. A dyn, da ni'n amlygu hynna o fewn y meysydd gwahanol hefyd. Nid jyst gwaith addysgiadol, ond hefyd uh, yn eu lles a'i hagwedd nhw hefyd. Mae hwnna'n cael ei recordio gen ni. Dyn ni'n cael nos o'r rhieni tair gwaith y flwyddyn, unwaith pob tymor, i sicrhau bod y rhieni yn ymwybodol o cyrhaeddiadau'r plant pob tymor. When you come to the school, you'll be greeted by your te the teacher in the class and then your child will take you to their class environment and show you the work that's up on the school on boards and they'll talk you through talk you through how the day works and show you show you the outside play and everything else so it just it just gives us as parents opportunity to see where they are and see what they're doing through the day Mae'r breu agored yn muneddol yn digwydd pob tymor. Mae hwn yn codi hyder y plant. Mae'r plant rili really mwynhau wneud. A wedyn pob tro maen nhw'n wneud wedyn, maen nhw efo syniadau gwahanol o be maen nhw wedi gwneud tro diwetha i gwella tro nesaf. A maen nhw'n really mwynhau, maen nhw'n ha- mwynhau dangos i'r rhieni. A fatha, trio gael y rhieni'n falch ohonyn nhw hefyd. So maen nhw'n gwneud yn well bob tro. O fewn y boreau hefyd, mae'r plant yn rhyd i fynd o amgylch gweddill yr ysgol efo'r rhieni ar, ar daith a cael gweld yr dosbarthiadau i gyd neu'r dosbarth nesaf a mae'r rhiant wedyn a'r plentyn yn rhyd i siarad efo'r efo athro neu athrawes y nesaf os lici dyn ni cyfnod nhw a mae hynny'n help mawr o ran pontio a trosglwyddo hefyd. Dyn ni'n trafod asesiadau ni fel athrawon o ran sgiliau sillafu sylfaenol, darllen, rhifedd, a wedyn yn rhannu rheina gyda rhieni a targedau perthnasol i helpu nhw adre i symud nhw mlaen yn ogystal â be dyn ni am weithredu yma yn yr ysgol. A mae hwnna gyd wedyn yn bwydo mewn i adroddiadau blynyddol ni i sicrhau bod y rhieni'n hollol ymwybodol trwy'r flwyddyn o'n union lle mae plant nhw a sut maen nhw'n wneud yn yr ysgol. Mae yna lot o newidiadau wedi bod o ran y ffordd da ni yn darparu gwybodaeth i'r rhieni. Un o'r rhai mwyaf ydy, sy'n ni'n deud, yr ffaith bod ni wedi gorau addasu i'r gynulleidfa yn fwy, yn lle jyst cynnal noson agored lle mae rhieni'n dod i'r ysgol a cael gweld a trafod efo'r athrawon. Da ni hefyd yn cynnal sgyrsiau ffôn a mae'r rhieni wedyn e fod mwy o ddewis o sut i ymgysylltu efo'r ysgol a mi oedd hwnna lwyddiant gyda ni oherwydd tro dwytha cafon ni'r nosweithiau agored oedd yna 95 y cant o gysylltiad efo'n rhieni. Ond maen nhw hefyd yn neud y Gazette Gwener. Mae hwnna'n wych, cos mae hwnna'n dangos pob plentyn sy'n cael Tystysgrif neu gwabr ar y dy Gwener, a maen nhw'n gwneud hwnna bob dy Gwener. So mae'n gwabr ar gyfer siarad Cymraeg, mae'n gwabr ar gyfer seren yr wythnos. So mae hwnna ar gyfer unrhyw beth. Nath merch fi gael un yn bod yn ffrind da. So nath hwnna, y dod adre o hwnna gwych i gweld. Un o'r pethau mwyaf llwyddiannus da ni wedi ffeindio ydy fe wnaethon ni addasu yr adroddiadau diwedd y flwyddyn i gynnwys QR codes. Be wnaethon ni oedd, oedd y sylwadau'r athrawon a sylwadau'r plant wedi cael ei recordio ar QR code ac yna cafodd heina wedyn ei roi yn yr adroddiad fel bod yr rhieni yn gallu clywed yr adborth gan yr plant a'r rhieni. A be dan ni'n ffeindio fan hyn hefyd ydy gan bod ni'n ysgol cyfrwng Cymraeg, dydy'r rhieni ddim yn aml yn clywed y plant yn siarad Cymraeg adre. Felly o hynny yn, o, yn, yn bonus mewn ffordd oherwydd oedd yr ymatebion y plant ar yr adroddiadau i gyd yn Gymraeg.